Yes, kit ma lawor abedo ka tito botwu ma lubbe ki Library ki Computer Center ma dong tye i Agago i Kalongo. Apwoyowu matek dok i nino matin ma wutye ka nenowa. Tin watye ki latic acel ma en tiyo bene i Library. and Computer Center ma tye eni Kalongo i Agago District. Cwinya oyom bene matek ni tin en obitito botwa into details kit ma library eni-ni tye ka tic kwede ki dong tye ka konyo lwak kwede iye Agago kany. Cwinya oyom bene matek ni dano mapol dong gubino gucako tic ki library eni-ni. Lutino kwan bene ma gitye ka kwano en kompiuta bene gitye mapol ci cwinya yom mada. Amito ajol akwany kare me jolo ladit Samuel ma en obedo ngat acel ma tiyo en i laibrari-ni.

ki anywali me wi lobo kulu gunge ni i agagu bene wan dong watye ki library maber ma pe dok mitte ni wacit wa Kampala kono wacit wa kwene kun dong jamni tye paco ci in itwero titi wa dong an apwoyo matek. Yeah apwoyo tutwal yeah ma peya acito mabor. Myero kong dano gunge an abedo nga, kadi bed abedo latic ma kany. Ki nying luwa ni Samuel Obonyo, atiyo i Library and Computer Center man. Kono Library and Computer Center man wonne tye, ma wonne ene ni kilwongo nye Asan Florence Owor, ma en kumanni tye i London but en tiyo kedwa, kubbe kedwa ca mo keken me ngeyo ngo ki ngo ma nongo tye ka timme. Ya, mitte me Library and Computer Center man tye iye ni Empowerment for Digital Skills, ma ka wadwoko wek jo mukene guniang, medo kero bot jo ma ka megwa onyo dano ducu me bedo ki ngec matut tutwal i nyonyo pa muno onyo kite me tic kwede. Ya, mene aye kono miti pa Library and Computer Center man. Dong watye ki services mapol adada ma timme iye, macalo watye ki kompiuta, watye bene ki laibrari, watye bene ki Intanet ma ka ngat ma mito tiyo ticce mo maber, en bino ci kubbe kidwa, timo ticce enoni kun ma lubbe ki Intanet. Ya, i, i, i computer side, ah, watye ki services macalo typing and printing, ah, watimo photocopying bene, i ye kenyo bene watimo graphic design, watimo bene laminating, wati bene ki lesson notes ma acake ki i nursery nio kede i secondary. Ah, wayubo bene, oh, wati bene, wayubo peny cake ki nursery level, Nio kwede i praimari. Meno aye gin ma timme i Laibrari and Computer Center ma migwa i kare man ma wan wacako-ni. I Computer Training, wanongo ni ka ngat ma mito bino me nongo ngec matut i kompiuta, en bino pongo pom, macalo application form onyo wa ad meeting en, ci ki inge en bityeko kwan ma ka mege i duration me dwe adek, a wa miyo ki en catifiket. A mapat ki meno, a wa timo bene photographic and video coverage, ya, i library ma ka megwa bene. Watye ki buke mapat pat ma bene kicwalowa, mukene pud tye nyen ma pol dano pud pe ngiyo. Labolle pa George William Okidi, en ocoyo about the Komboni Missionary of Kalongo ma itye ka neno ne enoni. So wadwoko pwony iye matek tutwal pi in ma pud pe ingeyo kit ma Kalongo ocakke kede onyo foundation pa Kalongo, iromo following book man. So en bicwalo ne pwod mukene pien pud ocwalo kopi manok. Pi in ma nongo imito wilone awila, bene in inongo kare me wilone. Co diki maca kibicwalo kopine madwong. Wati ki buke egi ni, ma in bene itye ka nenone-ni, eni me Sacred, ma lacoyone obedo Rhoda Byrnes. Ya, ma gin tye o kare ducu kedwa kacel. Co ka ngec mo tye, olegi kubbe kedwa, wan ma Calo laibrari, kompiuta centa, lutic tye gijoli i level mo keken ki yomcwiny. So apwoyo matek tutwal manager en one kor wiye wiye.
Apwoyo matek, apwoyo ladit Samuel pi tittiwa wiye wiye i kom kit ma kompiuta ki laibrari en ma tye ka lor ene ni. opitiwu kwede. Atye ki lapeny mo gwok ma nongo ngat mo ca mukene bene twero penyo wiye ni gwok onyo en imito bino ento kite me kubbe bedo tek onyo gwok tye kit namaci mogo ma nongo wun wutiyo kwede me konyo dano wek nongo gukonyu ya kite me kubbe wek nongo onong komwu guniang bene lok mapol. Ya,
kite me kubbe, peko mo marac tutwal pe. Kono do ka itye ki cim, watii ki numbers mukene ma tye WhatsApp, mukene ma in igoyo i audio. Wa bene watye ki platform ma ka megwa ma wa creating watye ki dano madwong iye. Pi jo ma dong gin tye i platform gin romo following ngo ki ngo ma nongo watye ka timme. An bene gin nywako kedwa tam mapol. Mukene ngec mukene wanongo ki botgi, mukene ginongo ki botwa. Wek olo running library and computer center man kuwot maber. Kono do namba cim ma tye a tye acel zero seven five two eight three five three seven ki dong mukene a zero seven eight four eight fifty thirteen ki dok mukene bene tye zero triple seven zero nine four eight double zero nine so enoni namba cim ma wan watiyo kwede ma watye ki business card ma ka inongo business card wa oo boti in iromo neno jami eni weng ma wan waloko iye ni ki dong namba cim ma nene iromo kubbe kwedwa. Ya, agen ni enoni ma lubbe kit lapeny ma ipenyo, agen en aye tye ka Ya, kany. wapwoyo pwoyo Ya. matek. Ya, in ma itye ka nenowa, wapwoyo. Myero wadwok pwoc bot mego pi bedo ki tam ma matut me neno ni ikeliwa laibrari-ni wa i i i agago pa cutwa. O, Ladit Somel, maybe me medone, atye bene ki lapeny. ma amito penyone, ma lubbe ki library ki computer center en ma dong tye, angeyo ni in ibedo latic ma itiyo en i library eni, gwoko nyo tye tam ma in itwero miyone ki anywali me Acholi? Anywali me Uganda i kom kit ma ber pa laibrari tye kwede ki ber pa nongo ngec i kompiuta kit ma tye kwede.
Ya, eno ni lagam maber adada onyo lapeny ma tye maber adada ma myero in ma itye ka nenowa dok itye winyowa, in ikwany kare ni ibino i laibrari man, computer center man, ci ibino inongo ngec ma oromo. So dong ka in ibibino. Ah, wan wa directing in, pien ni kunyo-ni dong, kit ma wawaco kwede, ngec matut ka in dong ipe i lok me kompiuta, in dong pe iromo nongo gin mo maber, pien ni kombedini bene tic ma wan wayenyo, ineno mogo kicwalo i platform onyo Icwale online. So ka in dong ipe ki access me tic ki internet onyo computer onyo jami pa muno onyo nyonyo pa muno weko in pe bi nongo kit me nongo kony eno ni wek in itim applying pi nongo tic eno ni. So do walegi bin bot wa wan watye ki ngec mo ma waromo miyo bot in kit ma imito kede wek in iti gangi eno ni ma rwatte. Wapwoyo matek me nyuti imito waco ni macalo wan acuri omyero pe wabed ka cayo lok me kompiuta onyo lok me laibrari pien ingeyo gin ma oyomo cwinya ma oweko ca mukene akwanyo lok ma pire tek ki i kom lok mameri en aye wan acuri polle Kit ma awaco kwede lawur, wan wacayo jami i nongo aculi, in factory pa luloka, i nongo dano, i nongo ngat moni cako cato nyuka, cako cato nyuka keken ento i nongo ni itye ka culo kwan. So ya onongo atye ka temo waco ni jami ma nen tye ka timme ma pire tek kiti kong pe waca weko ni kadi ngati moni tye ka cato nyuka. Kadi bed in itye ki cam muromo gang polle, an awaco ni, ka itye imiyo aryo mo, cit ityel kor ngat eni-ni, icato nywokane. Kono iwek nino acel, jal nino acel pe icam brek gangi, pe imadh nyoka, ci icit iwil. Actually, an bene amito waco ni, kong watem tic ki laibrari eni-ni ma kikelo botwa-ni. Wek wanen kit ma watwero kwede wot anyim kwede. But an aneno tye maber kit ma lobo en owaco kwede, dano mapol gia ki kany gicito wa Kampala. Polle dano gicito wa Kampala yaka ginongo library me kwan. Ento eni dong tye i ye agagu kany. An bene awaco ni Walwongowu nyo walwongo dano ducu me bino ka tic ki laibrari-ni ki dong ka miyo tam maber wek laibrari-ni odong odok gin maber ma twero konyo anywali me kombeddi onyo ni ya lwak me kombeddi ki ya lwak ma bene pud gubibino i korwa. Ci, meno aye tam ma an atwero medo ni Ladit Samuel. Ya, en onongo pire tek tutwal manager. An bene inenona atye ka neno ni onyo gin ma aromo waco ki lwak ma gin tye ka nenowa. ni, Macalo wan, in ma itye ka nenowa kobedo icane, pe ibed nyek i kom lawoti moni ma pe i ka nenowa kobedo icane. Ma nyuto ni, wan ctg dong ineno ngo ma wan watye ka wacone onyo iwinyo gin ma wan watye ka wacone, tim ber iwac bot lawoti, wek olo en bene kukwany karene, kubin kunen en ki wange, nyo ku confirmi ka dong bene kucwal mitine me timone. Pien kit ma wawaco kwede, lobowa-ni, lobo ma olokke. An bene, i lok me cayo ticca, aneno ni enoni pe kakar tutwal. Pien ni i tic, wan watiyo. Jo mukene gicito i lok me ywayo cet ki coron, kono timo ngo gini? Coko yugi? So in ka ibedo ka cayone, enoni pe obikonyi. Pien en after tyeko ticce, en gire obinongo cennene, dok lwoko kome, ruko bongo maleng, nongo ginacama tye, niya ki i kom tic ma en otiyo ma wan wacayo-ni. Ci nongo loyo in moni ma itye maleng ento nongo ka itye ka nekki, ci nene wek. So omyero wapar pi kwowa, wanen pi anyimwa, wati gin ma nongo rwatte i nyim Lacwec bene ma ocweyowa. Pe waca gin mo keken. Ngat mo ma iminen tye ka canne kwede ki ticce moni ma ineno calo gogoro enoni en ngeyo pingo en ecako gin enoni. Labolle pi Mego Florence gin ki won ode otimo bai ma gin gucakowa laibrari i ka longo kany onyo i agago kany. Gin gutamo matut a lego wan ma watye ka neno ne ni pe wanen calo gin mo ma gin akonye pe. Gin gunano oneno matut a gin gutamo. Imagine gin kubedo dong tye i lobo London. ma in pe ingeyo kit ma en ocako kwede wa eka en oo kuca, cud alego in ma itye ka neno wa i nino matin, tim ber i turning up ibin inen ngo ma wan wa timo ka in bene icito itim gineo ni paco wek olo ku yomo cwiny dano ku mi dano kero me timo jami mogo ma pol, en aye ngo ma tamo ni myero amed i kom ngo ma iwaca ni moni za. Ya wapwoyo matek, wapwoyo un ma wubedo ka neno wa. I side man gufoyo matek wun ma wuneno wa and producer Corns kit ma awaci wu kede ni abibedo ka nywako tam kwedwu kare ducu me neno ni wa yilo paco malo wa yilo Acholi malo en ci wa foyo ladit Samuel pi tam ma en omiyo botwa man tam maber mada ma ka wa kwanyo wa tiyo kwede. twero konyowa bene ka neno ni wayilo kero pa jo ma gipe ki kero mukene bene malo, wayilo bene kakawa malo, ci apwoyo matek jo ma bene Acholi ma gin tye woko ki Acholi ma gin tye Uganda ma gitye ka tute me neno ni gikonyo paco giyilo kero pa dano ma nongo kitye piny wek bene wacit i level acel. Ci wapwoyo nenowa. Walego bene ni imedde ka keto ngec eni-ni, imedde bene ka neno site ma megwa ma pire tekke loyo, you subscribe to my YouTube channel and for for more details and maybe for more about the business so in bene ma itye ki biacara ni itwero nongo koma then I also cwalo lok eni-ni woko wek nongo dano mapol bene gubed ki ngec